Akked d azeggaɣ. Zik-nni, deg yiwet n taddart, tella tettidir yiwet n tyaziḍt d warraw-is. Ɣur-s mraw n yigḍaḍ. Tezdeɣ deg-sen kifkif-iten di tiɣmi. d imlalen akken ma llan, ma d wis mraw yemyared fell-asen, imi i t-id-yefka Rebbi d azeggaɣ n tfelfelt. Ɣef waya, ḥeqren-t watmaten-is deg uxxam. Ma d tizyiwin-is di berra, rrant-tt taḍsa. Ur t-ttaǧǧan ara ad yurar yid-sen, ur t-ttaǧǧan ara ad d-yeffeɣ seg uxxam. Akka i s-xeddmen yal ass. Ttɛayarent ad t-ifelfelt tazeggaɣt. Ma d netta, imi meẓẓi, ur yessin amek ara yerr ɣef yiman-is, yettarra kan ɣer wul-is. yekra sum yiri-s yezga yeḥzen yiwen wass akken tennuma tyaziḍt tekker tafejrit i wakken ad telqeḍ cwiya n lmakla i warraw-is yerna uqbel ad teffeɣ teḥseb arraw-nni-ines tufa teẓẓan yimellalen ma d azeggaɣ-nni ulac-it Tessawal-as, tettazzal yeffus zelmaḍ, amzun yeffeɣ-itt leɛqel, maca ur yelli kra. Tameɣbunt teqqim ɣef umnar n tewwurt terra-tt kan i yimeṭṭawen. Ma d afṛux azeggaɣ, iteddu deg iberdan am umeslub ula d netta ur yeẓri ɣer wanda ara yaweḍ, maca yeǧǧa-d deffir-s atmaten-is i s-yerran ddunit-is d taberkant. Mi d-yeɣli yiḍ, yufa-d iman-is di tlemmast n teẓgi. Seg wakken ɣezzifit yisekla-ines, tafat n wass ur tettaf ara ansi ara d-tɛeddi. Am yiḍ am wass, agḍiḍ meskin akken yugad ad d-yemlil uccen ara t-yeǧǧen ɣef yiwet n tuɣmest. Yeffer deffir n tzemmurt, yettergigi am twerqet n usekla. Yeqqen allen-is. Maca, deg yiwet n tikkelt yesla i rrɛud. Yeldi-d allen-is, iwala d akken mi d-yekkat lebreq, tafat-is tettarra tiẓgi-nni merra amzun d ass. Tbedd-d zdat-s yiwet n tmeṭṭut yeččuren d sser. Iselsa-ines d imellalen, icebbuben-is daɣen d imellalen. Tettecmumuḥ mačči d kra. Tenṭeq ɣer ufrux azeggaɣ tenna-yas, Acu txeddmeḍ iman-ik kan di tlemmast n teẓgi-yaki? Awḍiḍ seg tigudin yeggumma ad d-yenṭeq. Syin tenna-yas, Ur ttaggad, ur k-xeddmeɣ kra, ala ayen yelhan. Ma d nekkini, ẓriɣ d acu k-yuɣen, ẓriɣ acu tettidireḍ d watmaten-ik yal ass. Imiren kan, akken kan tfuk awal-is, awḍiḍ yeḥsa dakken tagi d tawkilt n teẓgi. Tenṭeq daɣen ɣur-s tenna-yas, Wer tuggad, kkes aɣilif n kra n wayen ḍsan fell-ak watmaten-ik d wiyaḍ. Aɣilif-ik tura kan ad yekkes. Tura kan ad k-rreɣ tifeḍ iwḍaḍ n ddunit merra. Afrux ameɣbun yeldi kan aqamum-is deg uɛeqquqen-is. Yessenhettay aqerruy-is deg uwessar deg usawen. Yenna-yas, Ih. Ihi, qqen allen-ik. Mi tent-id-yeldi, yufa-d iman-is yuɣal akk d amellal, am udfel, yerna yeṭṭeggir-d yiwet n tafat d tamellalt d taqesḥant. Tenna-yas tikkelt nniḍen, qqen daɣen iɣallen-ik, ad k-awiɣ alma d imawlan-ik. Teɛzem i tewkilt abrid nniḍen, yufa-d iman-is gar watmaten-is d yemma-s. Tezwara ur teɛqilen ara. Tuɣal yemma-s tḥulfa d akken d mmi-s. Tefrawes, tɛeggeḍ si tumert. Anṣuf yes-k a mmi. Ḥemdeɣ Ṛebbi at ccekra imi d-tuɣaleḍ. Temlalen wafriwen-is seg wakken d taqesḥant tesderɣel merra atmaten-is yusmen seg-s. Ma d yemma-s teqqim akken tettwali imi tḥemmel mmi-s. Maca zrin cwiṭ n wussan yemma-s-nni tuɣal teḥzen acku Ɣaḍent warraw-nni-ines nniḍen yedreɣlen. Agḍiḍ ameɣbun ur iɛeṭṭel ara ula d netta yugad yetqelleq am yemma-s. Ixemmem ixemmem, syin yuɣal ɣer teẓgi-nni, yessawel i tewkilt. Teffeɣ-d deffir n yiwet n tmadaɣt tameqqrant, tenṭeq ɣer wdaɣ tenna-yas, Acu i k-id-yewwin diɣen? Yerra-yas. Bɣiɣ ad iyi-d-taruḍ tiɣmi-inu tazewwaɣt. Acku temlelak-it tedderɣel akk atmaten-iw. Ma d yemma, ur tettett ur tettess si leḥzen. Tawkilt tecmumeḥ syin texdem ayen i s-d-yeḍleb ugḍiḍ. Afrux yuɣal d azeggaɣ am zik yerna yuɣal ɣer watmaten-is iwumi d-tuɣal tmuɣli. Seg wass-nni, ifrax ḥṣan tamsalt, gzan tamsirt d akken mačči d tiɣmi i d-yettaken azal. Imi, akken tebɣeḍ tiliḍ d amellal, d azeggaɣ, d aberkan neɣ d awraɣ, ala ayen txeddmeḍ ara k-id-yefken azal.